E fiesta a pasa aña sinkuenta nos un po ketu nos por propiedad sinkuenta i dos nos a trahe. E kapia mes no tabata tin nada tabata tin un pida ruina un poko piedra kikuni i e fundeshta ta e dor ku nos a kobe pa trahe nobo. M'a ta haya e piso yobao ei. N'a cuminsa rosa, limpia caminda cu hende por pasa, ta bo cabrito so ta cada ya. Nos tra, nos ta traha gana nos salario, ocho ora, anto cu tur e trahadonan di acuerdo, nos ta traha dos ora gratis, di cuator pa seis ora ta traha gratis. Nos ta traha e kapèl. Seis siman. Tur kla, kompleto. E dia di kaba Rehei ta tata binti sinku di mei. Anto e obispo a bin, e masha plèhta e lavarin. Desde e dia di e inaugurashon, Altopista a bin e kapèl mas importante dje Aruba. Hende ta bin pa resa regularmente. I asta tin grupo ku ta reuní ku frekuensia tur pa resa rosario manera e promé indjanan tabata hasi ora nan a konstruí e promé misa di Aruba. Bièrnè Santu proseshon for di tur parti di Aruba ta kaba na Alto Bista i ta kana e Kamin di Krus, meskos ku na diesshete sinkuenta, Indianan di Alto Bista tabata cana tur djadumingo y tur dia di fiesta religioso rezando nan rosario. Turistanan semper ta pasa Alto Bista durante nan tur rond di Aruba y ta keda impresiona cu e capel, i e sintimentunan sereno ku ta sali for dje luga. Pa doshe i sinkuenta aña kaba, katolikonan ta bishitá Alto Vista pa sinti nan mes mas serka di Dios pa medio di su mama Maria. Pero no ta católico so ta sinti e serenidad di e sitio. Koos van Lith tin un splicacion p'esei. Mi ta sinti un bon atmosfera na e kapèl di Alta Vista. Pero mi ta sinti tambe energia. Mi ta detektá e energia aki den mi man. Energia den un lugá manera un misa òf pafó den naturalesa por wòrdu kausá dor di mundu spiritual òf dor di ser humano. E teoria di mas probable den kaso di e kapèl di Alta Vista ta e siguiente, Hopi siglo pasá E lugá akí a wòrdu bendishoná dor di Dios i su mundu spiritual. Sierto hende a konstatá esei pasobra nan por a sinti na e lugá akí un energia speshal. P'esei nan a kuminsá pa venerá e lugá akí. Despues hopi aña hende a kuminsá di konstruí un kapèl. Dor di reverensia di gran multitut di hende ekspresá kada dia un energia adishonal a wòrdu kreá. E liña di energia yama na ingles leylands. Leylands ta pasa na e superfisio di tera manera un nètwerk na tur kaminda di mundu. E leylands ta invisibel. Hendenan no por mira nan, pero nan por sinti nan. E leylands ta percura cu e energia di e tera ta wordo parti igual na tur caminda. Tambe e leylands ta manda informacion di calidad di naturalesa na tur caminda. Na e manera ei, tur lugá di naturalesa ta wòrdu entregá den uno. Altobista tin vários leelijn rònt di e kapèl. Si bo sigui tur, un trayèkto total di mas o ménos tres kilometer, bo ta realisá ku tur leelijn ta bin huntu ku e kapèl komo sentro.

pa amplifiká e energia spiritual kausá dor di devoshon di bishitantenan di e kapèl i mandá pa e mundo spiritual. E vice versa, e induktor invisibel por selektá for di mundo spiritual Sierto rayo di energia cu ta importante pa Arubano e concentra na e luga di capel di Alto Vista. Con cu bo ke mir'é? Kon ku bo ke splik'é? Alto Vista ta e úniko lugá na Aruba ku te awendia ta wòrdu usá pa e mesun motibu i den mesun forma meskos ku e indianan ku a kreá e lugá sereno aki. Un lugá pa reflekshoná.